Zivistan hat warê me êdî sar e. Ne? Merhaba hevalino. Hûn bi xêr hatin. Em dîsa bi vîdeoyek tu jî zanî bi hev re ne. Wekî me di vîdeoya borî de gotî, ez ê di vê vîdeoyê de xalên şîrîk û şipandinên di navbera pergala Rabin re Û felsefeya zimanî ya Hermesê xwedayê qazidê girek yanî yewnanan de vekolin. Ama ji beriya em derbazî meseleya Hermes bibin dixwazim çend tiştan kifş bikim. Ama bêhna xwe teng nekin zêde dirêj nakin. Ev qenal, qenala zanista çareserkirina killên ziman û dîroka me kurda ye. Pasar TV, qenala zanista çareserkirina ki lê nayên zanîn, yan jî bi zanebî nehatîn gotin ya mirovtiyê ye jî. Binêrin, li gel çareserkirina ki lêên ziman û dîrokê, ez zimanekî yê felsefê û zanistê pêş têxim. A. Bila ev şaş nebe fêmkirin. Niyeta min ne zimanê me ne zimanê felsefê û zanistê ye. Ez wî çê dikim. Na qet'iyen wisa fêm nekin. Ev ziman di ewila xwe de biwezbete. Nivîs jî Şehristaniyet jî, mîteolojî jî, dîn jî, felsefe û zanist jî bi vî zimanê hatine sazkirin û bi vî zimanê tev li jiyana mirovtiyê bûye. Ama ev pênc hezar sal e bi qir, qiyamet, fatiskirin, qedexeya qatilên qastikên dewletvan re rû bi rû ye. Xweyên wî hatin qirkirin, cografya wî hat dagirkirin û ew bi xwe bi caran hat talankirin. Per û baskên wî şikandin, talankirin, dizîn, bi gotin û bêjeyên wî zimanê xwe sazkirin, qedexe û fatiz kirin. Ema ji sebebê pergala rabin re mekanîzmaya parastina xwe dihilberîne heta bi roja me xwe parast. Lê mixabin! Ji sebeba ev demek dirêj e we ku zimanên perwerdeya nivîskî nehatibî bikaranîn, qewl û pîvanên nû yên rê zimanî ji ber çavên me hatibîn windakirin û hatibîn jî bîrkirin. Mesele ev e. Nixwe ne min tiştek lê zêde kiriye û yan jî qisûrên wî sererast kirine. Tişta min kirî, keşifkirina avana wî ya rast e. Qewl û pîvanên wî yên hatîn windakirin. Dubare bikim, ev qenala felsefeya me kurda ye. Qenala vekirina kilîleyên ziman û dîroka me ye. Qenala vekirina wan girîkên kor yên pênc hezar sala ye. Heke em dixwazin azad û serbest jiyan bibin divê ewil em xwe nas bikin. Ev jî bi awayek rast bi naskirina ziman û çand û dîroka xwe re derbas dibe. Ji ber wê em qedr û qîmetê van xebatan bizanibin, wan destek bikin, bişopînin, bibin abûne, di rûpelên xwe de behr bikin, bikin rojev û nîqaş bikin. Îca em dikarin derbazî dabaşa Hermes bikin. Hermes di mîtîyolojîya Grêkan de hewalgînê xwedayan, parastvanê tixûban û bi taybet jî sembola ziman, zeka û zanînê ye.

Ji ber wê peyva hermenûtîk yanî zanista şîroveyê ji navê wî hatiye tûrevkirin. Îşê Hermes ne tenê fermanên xudayan bikîne mirovan. Di heman demê de peymanên wan şîrove jî dikin. Ev ji wî tîne rewşa amêrê wateya ewil. Rewşa amêrê wateya ewil. Rewşa haletê wateya ewil yanî ew kesê ewil maneyê ava dike. Felsefeya hermîtîk navê xwe ji Hermes Trismegistos Yanî her mesî sê caran zana digre. Ev figîr hevgihandina Hermes û remza zanîna Misrê Tot e. Tot wekû xwedayê nivîs, zanîn û pîvanê yê Misrê tê zanîn yanî tê qebîlkirin.

Xwiliqandina gerdûnê, xwezaya mirov û rêbaza xwegihandina zanînên xwedayî dihewîne. Vê remandinê bi vê hevoka navdar tîne ziman, Hermes dibêje,

yanî gerdûn, û mîkrokozmos yanî mirov de hev cewhertî heye. Yanî mirov modêle kiçik ya gerdûnê ye. Merema me ya Behskirina Hermes felsefa wî ya zimanî ye. Di irf û edetên hermetîk de ziman tenê ne amireke ragihandinê ye, wekû hêzek xulixkar tê dîtin. Tîp û peyv îfadeyên dinyayî yên racifînên kozmîkê ne. Tîp û peyv îfadeyên dinyayî yên racifînên kozmîkê ne. Yanî her peyv tezehûrkirina enerjî û yan jî cewherê îlahî ye. Ji vî alî ve nêzîkatiya hermetîk ya ziman sînorên di navbera ziman û heyber de hiltîne. Dîsa dixwazim vebêjim, heke bîra we yanî bîra we tê, me pergala rabin re ya avana zimanê kurdî û qanûnên fîzîka kuantum hev re rû bi rû kiribî. Li vê dê çi dibêje? Ferka di navbera heyber û watê de hilt tîne. Me jî eynî tişt li wê dê gotibî. Di vê nêzîkatiyê de gotin tinê ne wateyê hildigirin.

xudayan ya di gerdûnê de ye, yanî dengê xudayan, hêza olandina dengê wan ya di gerdûnê de ye. Ji vê sebebê gotin, yanî Logos, Logosa meşhûr ya Grekiya ya Yewnanan, hem jêdera xwiliqîna îlahî û hem jî ya zanînê ye. Logos hem jêdira xwiliqan, xwiliqîna îlahî û hem jî ya zanînê ye. Di navbera pergala rabira û nêzîkatiya zimanê hermetîk de paraleltiyek balkêş heye. Her du jî dibêjin ziman ne tenê amêrê ragihandinê, meneyek heyînî hildigire. Lê ferqa binyat di vêdê de ye. Yek, Pergala hermetîk, wateyê weko rezonansek kozmîk ya ji xwedê tê dibîne. Pergala hermetîk, wateyê weko rezonansek kozmîk ya ji xwedê tê dibîne. Yanî dibêje ziman vedana cewherî îlahî ye. Pergala rabin ra dibêje wate ne di peyvê de di tîpê de veşartiye. Kilîleyek ya her tîpê heye û her tîp kilîla xwe ya cewherî hildigire. Du. Di ededên hermetîk de ziman tezehîra re'randinên xwedayî ne.

Ji vê sebebê pergala Rabin re felsefeya hermetîk a kirasek mîstîk li xwe kirî derbas dike û wê vedigerîne zanista xwezaya navend biyîn. Navend biyîn. Weko encam, edetên Hermes û Hermetik, Jêdera Pîrûs ya Ziman û Zanîna remandina cîhana rojava sembolîze dike. Pergala Rabin ra têkiliyên di navbera xweza û ziman de ji nû ve keşif dike. Ema wekî hermetîk ev girêdan ne mîstik xwe di pasê re binyatek biyolojîk û ontolojîk. Yanî di edetên ra bi ra de ziman ne têkiliya mirov ya bi xwedê re, girêdana ewil ya bi xwezayê re îfade dike. Ji vî alî ve ra bi ra ji bo mirov wateya xwezayê seh bike, zanistek ya çareserkirina kilîleyan e. Ra bi ra ji bo mirov wateya xwezayê seh bike, bibihîze, zanistek ya çareserkirina kilîleyan e. Geha em çend saniyan

Mirovtî bi çîna zordestên mêhtinkar re hevnas nebîye. Zanîn, ziman û her tişt ji dualîteya xweza û mirûşê derdibe. Yanî em di şûna xwedayên her mezde ahenga gerdon û xwezayê bi cih bikin. Em teolojiyê bi ontolojiyê biguherin. Hingê em ê bibînin di navbera felsefeya zimanî ya Hermes û pergala Rabelray ya zimanê kurdî de bi qasî misqala zir ferq nîne. Di encam de dixwazim vê jî bêjim, Ez dizanim qismek mezin yê guhdarên min Di fêhmkirin û têgihiştinê de zehmet yên dikişînin. Hûn hin peyv û bêjeya fêhm nakin û hinan jî şaş fêhm dikin. Û ev jî dibe sebeb tevna mijarê di serê we de parçe parçe bibe, di serê we de dengê qut qut olan bide. Ev jî dihêle hûn di guhdarkirinê de zehmetiyên mezin bikişînin. Ama wekî hûn jî dibînin, ez bi kurdî zimanekî yê zanistê pêş têxim û bawer dikim di vê qadê de qederekî jî serketî me. Ji bo wê zehmet jî be guhdar bikin û dubare dubare guhdar bikin û hewl bidin tevna mijarê Rast fêhm bikin. Zimanê me bi zirt û sloganên pûç nagihe asta heqkirî. Encex bi rêbazek rast ya gotin û vegotinê dubare û dîsa bibe zimanê zanista gerdûnê. Wekû dawî, dixwazim bersîva çend pirsên dostên me dişopînin bidim. Piraniya pirs û rexneyên hatîn kirin li ser karanîna gotina ye. Dostekî gotiye tu çima nabêjî lê dibêjî ema. Yekî xwe aciz kiriye û gotiye, Heke tu bêjî jiyan dike, nebêjî dijî, ez ê ji aboneyatiya qenala te derkevim. Yekî gotiye, Ji rêgeza Nemir Celadet Bedirxan dernekeve ha! Niha Her peyva ez bi kar tînim yan bawer dikim bi Kurdiya û yan jî dihizirim ji dêla peyvekî destçêkirî bi kar bînim ya tê zanîn bi kar bînim baştir e. Do meseleya rêgeza Nemir Celadet Bedirxan ya tu behs dikî ne rêgez rêbaz e. Yanî yên te me. Birayê ezîz, heke davaş ziman be, Celadet Bedirxan taca serê me ye. Ama Celadetê feqîr negotiye heta bi hetayê kêm û qisîrên Xwe di bin ebayên min de veşêrin. Ne gotiye her gotina ji nav lihvê min derketên kelamên xwedayî ne û pîroz in. Ne gotiye bibin sofiyê dergahê derê mala min. Di şertên hezar û neh sed û sih û du, çil û du de ya ji celadet hatî kir û ya ji me jî tê xwestin em ala wî daçikandî bilindtir bikin. Hekî wekî tit Hizirî, zanatî û zanist pêş ketibî ya, yên li hember Îsaq Newton, Albert Einstein ne'let kiribîne. Ava yê ala Newton gihandî lotkeyê Einstein. Ya siyemîn û ya herî girîng, ji kerema xwe vê xalê di bîra xwe de qeyd bikin, bikolin. Pirsgirêka me ya bi rêzimana esîl ya kurdî re ne teknîkî avanî ye. Yanî binyatiya tirkîya wê ya pisald in, ya pisal. Û ya zimanê me şeh dike, perîşan dike ev e. Meseleya terîfa kûra ya fîlê heye. Ez vê meselê jî şere bêjim. Dibêjin çar kûr birine cem fîlekî. Yekî destê xwe da teşkê fîl gotiya wila stûne. Yekî destê xwe daya guhê wî gotiya marşike. Yekî destê xwe daya bedena wî yanî tanişta wî gotiya ev dîwar e. Yekî jî destê xwe daye lûleya pozê wî, gotiye wala ev marek e. Yanî di encam de em wekî gorê fîl terîf kirî li zimanê xwe nenêrin. Ziman tevayetiyek e. Ez ji we re dibêjim wate ne li peyvê, li tîpê hatiye barkirin. Pey bi pergala Rabr re pêk hatiye ku ev zanista fîlolojiya roja me de hemsalê wê nîne, mînagek ya wê nîne. Ema tu diçî, ka te çima gotiye ema an lê. Jiyan dikim an jiyan dijîm. Yew min qenalê de yan qenalên me de heval dikarin temaşe jî bikin dosto hevalên dixwazin min bi taybet ser vê peyva dijî, bijî, jiyan dike, jiyan dibe video çêkirine. Biloyê Ezîz, Jiyan dike Tirkiya wê yaşatîyor. Jiyan dibe Tirkiya wê yaşîyor e. Li wê dê zimanê kurdî li ser du linga hatiye avaykirin. Li ser lingê yanî dualîteye bî li ser dualîteya bî û kir hatiye avakirin. Tişta bi xwe xwezayî çêdibe bî ye ya ji aliyê wê biyê ve çê dibe gire. Ev qas qural e. Dostekê gotiye ev li rihê kurdiya min narînê. Rihê kurdiya min kurdiya te nîne. Ev kurdî pîvanên wê, xetên wê yên sor hene, pîvanên wê pir tûj û dijwar hene, pir kifş hene. Em wan nizanin yan jî em wekî kûrê fîlê terîf dike em dixwazin ziman terîf bike ew tiştek cuda ye. Hema pîvanên vî zimanê hene. Wekî me difikiriya qure rê zimana vî zimanê ne Celadet Bedirxan çêkiriye ji ber ya ji ber ya Sumera bi hezara bi de hezara salan sitiyên kurd ev rê ziman çêkirine. û ev rê ziman nayê guhertin. Û vê jî bêjim, pir tê gotin dixwazim dubare dubare vê bêjim, ha ji bo em devoka xwe nezanînên xwe veşêrin em dibêjin ziman diguhe ziman bi demê re tê guhertin. Kurdî bi demê re nayê guhertin. Ji roja ewil çawa hatbe çêkirin niha jî ew. Nayê guhertin. Wate li tîpê hatiye guhertin, barkirin nakare were guhertin. Heta bi vîdeoyek din bimînin di xêr û xweşiyê de. Bi xatirê wî.